ya ũmũthĩ tũranjia na video ya mũtumia ũmwe ndĩracemanirie nake o gũkũ nenda-inĩ ndamũthikagĩrĩria na araragia maũndũ megiĩ watho so it was a nice discussion basically but there is something that caught my attention also on the discussion and mũtumia ũyũ arakorwo akiuga atĩrĩrĩ He kĩhunjio kĩrĩga kũmũtanga mũno kĩahunjirio nĩ Archbishop JJ Gĩtahi, na gĩkĩmũtanga na njĩra nene mũno na agĩkorwo akĩigua atĩ ah, JJ nĩ aratĩa andũ through kĩhunjio kĩu gĩake. Na Ah, tũtegũte mahinda ngwanjĩrĩria na kũmũthakĩra mĩario ya mũtumia ũyũ then we shall dive deep tuone atĩrĩrĩ hihi ũhoro ũyũ Jĩnji yarĩtie rĩ Bibilia-inĩ kwĩrĩtwo atĩa? Ah, ta rĩu he mũndũ ũmwe ngwendaga kũgweta mũndũ ũgwĩtwo JJ Gĩtahi. JJ Gĩtahi rĩ he rĩmwe ahunjirie kĩhunjio na kĩhunjio kĩu nĩ kĩandangire mũno. Ahunjirie kĩhunjio akiuga atĩrĩrĩ, atĩ atĩ nĩ wega andũ mahoe Ngai amahe kĩrathimo ta gĩa Kaini. Tondũ andũ meciragia Kaini nĩ kũrumwo arumirwo, no Kaini ti kũrumwo arumirwo nĩ kũrathimwo arathimirwo. Akiuga mũndũ ũgũgĩkorwo ũgũkĩrwo athiĩ atũre athiũrũrũkaga na ndakanahutio nĩ mũndũ rĩ, githĩ mũndũ ũcio ti kũrathimwo arathimĩtwo? Na ahunjagia na Gĩkũyũ na agacoka ĩkainterpretwo nĩ mũkũrinũ na gĩthweri koguo ndauga ũguo nĩgetha mũndũ athiĩ agacarie video ĩyo ngwĩhoka ĩrĩ o kuo nĩ ekũmĩona nĩgetha amenye mũkũrinũ ũcio arĩ ũrĩkũ wa mũinterpretagĩra already kwanja haha kũgĩa na interpreter rĩ hau ĩkoragwo already trick nigetha ikunogie hakiri uyu akiaria na uyu akiaria na we ni uraigua rugo cie riri ikoragwo ni ta gugutukania ragutukania koguo na ndungiamba gukindiria meciria niki kirerwo koguo andu no no gukenerera marakenerera na makahura hi ni ndarigirwo atiriri ndathikagiriria kihunjio kiu ati ati andu marathimwo kirathimo gia kaini ngĩrigwo atĩrĩrĩ andũ aya othe maik- andũ acio othe marathikĩrĩria gĩthomo gĩkĩ rĩ, matiraigua kĩhunjio gĩkĩ nĩ kĩa ndaimono mũngiuga mũrathimwo kĩrathimo gĩa kaini nĩkĩ Nĩ- ũ- nĩ- kaini nĩ wega ũrĩkũ wekĩte nĩgetha atuĩke atĩ nĩa- nĩa- no- nĩ kĩrathimo arathimwo nĩ ngai no tondũ andũ matirathiĩ kũrora ũndũ ũngĩ tiga ũrĩa marerwo rĩ ma- mathomeirwo magĩkenerera makiuga ameni makĩhũra hĩ makĩhoya makĩinũka

na tũkarora maũndũ maya o toguo mũtumia ũyũ arauga nĩ wega rĩngĩ tũkenjagĩra maũndũ maya kivietu na niĩ ndĩreciragia rũgano rũrũ rwa kaini and i went back to reading na nĩ tũgũthoma hamwe tuone rĩrĩ maybe jj amaanishaga something else na mm, no nyende hihi mũndũ ũkamĩtia cross video ya jj akorwo agĩciana ithuĩ haha down on the link on the comment section na share link ĩyo nĩta tũigue exactly ciugo cia jj ciarĩ irĩkũ because ũngĩthoma rũgano rũrũ rwa kaini wega kahora-rĩ there is a very interesting part ĩrĩa tokorwo nĩyo JJ endaga kũ dwell on na ũtegũte mahinda reke tũhumbũrie ibuku tuone gwathire atĩa rũgano-inĩ rwa kaini rũrĩa rũkoragwo harĩa kĩambĩrĩria inya tũgũthoma kuma mũhari wa mm,

so ndĩ kĩambĩrĩria inya mũhari wa kenda naho hakerwo atĩrĩrĩ nake jehova akĩũria kaini atĩrĩ arĩ ha mũrũ wa nyũkwa habiri nake akĩmũcokeria atĩrĩ niĩ ndiũĩ kaĩ arĩ niĩ mũmenyereri wa mũrũ wa maitũ jehova akĩmwĩra atĩrĩ nĩ atĩa wĩkĩte ta thikĩrĩria Hmm? and again ndĩra- ndĩra- ngoretwo ngĩthoma kĩrĩkanĩro nĩ i've also come to realize one thing eh? that uh, most of the places twanerwo atĩ ngai nĩ kũruma arumire mũndũ ngai nĩ kũruma arumire kaini for example here ndĩkoragwo ĩ atĩ uh, search ngai nĩ kũruma akoragwo akĩruma mũndũ kana kaini kana to- torĩa twĩragwo nĩ arumire adamu na awa whatever we define as curse in most cases ikoragwo a consequence ngai akoragwo akĩ- akĩ- akĩra mũndũ maumĩrĩra nĩ wĩkĩte ũũ ĩĩ namo maya nĩmo megũkorwo mo maumĩrĩra ma gĩko gĩaku Hmm? It is not as, as if it is God's business to keep checking and throwing curses. Hmm? Atĩ rĩngĩ na bucket ya curses hau, rĩngĩ ararora, "Ai, we, weka atĩa agagwĩkĩria kĩrumi, we nawe ũreka atĩa agagwĩkĩria kĩrumi. Ngai akoragwo agĩkũrehera maumĩrĩra ma thutha we weka ũrĩa weka rĩ, Ngai akoragwo agĩgũ present -a nao, ũũ nĩguo gũkorwo wĩ maumĩrĩra ma ciĩko ciaku. So if there is any person who curses himself nĩ we we mwene. It's not God's business to keep cursing you, to keep at throwing curses on you tondũ nĩ weka ũna. No we ũrĩa weka,

Nĩũgwatĩtwo ũrĩndĩ nĩ kĩrumi, na ũkaingatwo mũgũnda ũrĩa wathamirie kanua kaguo, kwa, wathamirie kanua kaguo kwamũkĩra thakame ya mũrũ wa nyũkwa kuuma guoko-inĩ gwaku. Rĩrĩa ũrĩrĩmaga-rĩ, you see, these are the consequences. God is presenting the consequences now. Hmm? Ta ũrĩa erire Adam kũrĩa kĩrĩa, nĩ ũndũ wa kũrĩa itunda, these will be the consequence. Hmm? Ndũgacoka gũgũciarĩra maciaro maguo. Atĩ rĩrĩa ũrĩũrĩmaga-rĩ, mũgũnda ũyũ-rĩ, ndũgacoka gũgũciarĩra maciaro maguo. Ũgũtuĩka mũndũ ũtakindagĩria na wa kũũrũraga gũkũ thĩ. Atĩ Kaĩ nĩũgũtuĩka mũndũ ũtakindagĩria na wa kũũrũraga gũkũ thĩ. You see, that will be the consequence of what you've done, wee Kaini. Nake Kaini akĩra Jehova, rĩu haha nĩho ũhoro ũrĩ, maybe now this is where

tũtegũteng'erera o kũrũũta, ĩ ũyũ nĩwe ũbatiĩ gũtuonia njĩra nĩ aratũte, mm, gũtirĩ mũndũ ũbatiĩ gũ- gũbatiĩ kũ blame atĩ nĩ aragũte na ndarakuonia njĩra, we nĩ ũbatiĩ gũthiĩ kwenjera maũndũ maya wĩ wiki. So, nake Kaini akĩra Jehova atĩrĩ, iherithia rĩakwa nĩ inene gũkĩra ũrĩa ingĩhota gwĩtiria. Ũmũthĩ ũyũ nĩ ũranyingata kuma mũgũnda ũyũ na ndũre hithĩtwo ũthiũ waku. Ngũtuĩka mũndũ ũtakindagĩria, wa kũrũraga gũkũ thĩ, na ũrĩa wothe ũkanyona nĩakanjũraga. Now this is Cain. Mm, ararĩrĩra Ngai akamwĩra, hey, nĩ ma nĩ njĩhĩtie, nĩ wĩhia wakwa mũnene na nĩ nyonete, na nĩ ndaigua maumĩrĩra makwa marĩa megũkorwo makĩngora, ngũtuĩka mũndũ ũtarĩ gĩkindĩrio, ndĩũra- ndĩũrũraga gũkũ, Narua gakaya kauga atĩrĩrĩ, na ũrĩa wothe ũkanyona-rĩ, nĩ akanjũraga. Mm. Cain is afraid that rĩu tondũ nĩ ngumanagara na nĩ ndeherio mũgũnda-inĩ ndaikio na nja na ndikũgĩa gĩkindĩro-rĩ na ndikũgĩa na gĩkindĩro-rĩ ĩ ũrĩa wothe ũkanyona-rĩ nĩ akanjũraga now this is a very interesting part verse 15 No Jehova akĩmwĩra atĩrĩ, Aca ti ũguo. Ta rora Ngai mawĩthama. Atĩ no Jehova akĩmwĩra atĩrĩ, Aca ti ũguo. Mũndũ ona ũrĩkũ angĩkoraga Kaini, nĩ akarĩhio maita mũgwanja. Jehova agĩcoka agĩkĩra Kaini rũũri nĩgetha ũrĩa wothe ũngĩmuona ndakamũrage. Now, this is the part tũkwenda tũnyite kahora. atĩ no jehova akĩmwĩra atĩrĩ aca ti ũguo gũtirĩ mũndũ ũgũkũraga kaini ona angĩkorwo nĩma nĩ ũkuma mũgũnda ngai a- nĩ- haha tũrona ngai ngai kind of arĩ ona tha na mwana ũyũ wake because aramwĩra aca ti ũguo mũrũ wakwa aca ti ũguo mũndũ ona ũrĩkũ angĩkũraga kaini nĩ akarĩhio maita mũgwanja na ke jehova agĩcoka akĩmwĩ- agĩkĩra kaini rũũri nĩgetha ũrĩa wothe ũngĩmuona-rĩ ndakamũrage So, as much as Kaini nĩ ehĩtie, na Ngai akĩmũ present ra maumĩrĩra ma wĩhia wake, ĩtakĩo ĩrĩa twĩtaga curse, atĩ Ngai nĩ arumire Kaini, you know me, um, I don't sit well with that uh, thing of uh, saying God cast, God cast. I, I normally love seeing it as a consequence. Those curses nyendete gũciona ciĩ ta consequence ya maumĩrĩra ma ciĩko ciaku. I like uh, seeing it as a consequence nĩgetha uh, ngakorwo ngĩririkania atĩ he maũndũ ingĩka ngethe maumĩrĩra mahana kĩrumi no ti atĩ nĩ ngai ũkwendaga kũnuma nĩ wĩhia wakwa nĩ nĩ ciĩko ciakwa ciandehereria maũndũ marĩkũ so these curses i love seeing them as consequences so kaini nĩ amenyithio consequence ya wĩhia wake na ngai amwĩra ũrĩa ũgũgũthiĩ nake kaini amũkaĩra amwĩra atĩrĩrĩ rĩu iherithia rĩu nĩ nĩ- i- iherithia rĩu nĩ inene gũkĩra ũrĩa ingĩhota gwĩtiria tondũ mũndũ ũrĩa ũngĩcemania na niĩ rĩ ndegũkĩnjũraga Mm. ona ũrĩa wothe ũkanyona nĩ akanjũraga na jehova ona ĩ nĩ- na nĩguo kainio nayo nĩ ũranjĩra o kaũndũ I'm, I'm listening na akĩmwĩra aca ti ũguo Mũndũ o na ũrĩkũ angĩkũũraga Kaini-rĩ, nĩakarĩhio maita mũgwa. Jehova agĩcoka agĩĩkĩra Kaini rũũri nĩ geetha ũrĩa wothe ũngĩmuona ndakamũũrage. 16 ĩkarĩkia atĩrĩrĩ, Nĩ ũndũ ũcio Kaini akĩehera akiuma harĩ Jehova na agĩtũũra bũrũri-inĩ wa Nodu mwena wa irathĩro rĩa Edeni. Kwoguo o na Ngai nĩ geetha amwĩkĩre mark ĩno-rĩ, amwĩkĩra nĩ geetha gũtikagĩe mũndũ ũngĩũraga mwana ũyũ wake because God still loves Kain also still in a way or the other.

ũngĩmwĩka ũru, ĩ hihi we ũngĩĩruta gwĩkaga wega? Na ũmenye na haha mbere rĩ, ndiũĩ kana nĩ tũgũthoma rĩ, reke tũthome nĩgetha wone, tũgerie kũnyita ũrĩa ndĩrenda kuuga.

Nowe no, na, na agatwĩra atĩrĩrĩ mehia ma, matuoheirio roho mũrango-inĩ wa witũ makĩenda gũtwatha no no nginya tũmato ũtorĩa kaini erirwo so angĩkorwo ona thutha wa kaini gwĩka ũũ ngai nĩ aramwĩkĩra arama nĩgetha gũtikagĩe mũndũ ũngĩmwĩka ũru rĩ ĩwe mwĩki wega ĩwe angĩkorwo nĩ wĩkaga wega nĩkĩ kĩngĩgiria onawe ngai akũrathime na kĩrathimo rĩu ta gĩkĩ Ta agwĩkire rũũri ta rũrũ ekĩrire Kaini, atĩ kũrĩa guothe ũrĩthiaga, kũrĩa guothe ũrĩkinyithagia magũrũ maku, kũrĩa guothe ũrĩceraga, gũtirĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũũru, tondũ wĩ mwĩki wega. Gũtirĩ mũndũ ũngĩkũũraga, gũtirĩ mũndũ ũngĩkwananga. Ngai no akũrathime na kĩrathimo ta kĩu, gĩa atĩ no agwĩkĩre rũũri atĩ kũrĩa guothe ũrĩthiaga gũtirĩ mũndũ ũngĩkũũraga, nĩ ũndũ wee wĩ mwĩki wega, nĩ wĩtĩkĩrĩkĩte nĩ ũndũ wa gwĩka wega. O ta ũguo arera Kaini, ũngĩkire wega-rĩ... Mm? Ithe- no wage gwĩtĩkĩrĩka Mm. korwo no wĩke wega rĩ niĩ ndingĩaga gwĩtĩkĩra ndĩ ngai na i think uh, no nyende kuigua exactly ciugo iria ciarĩ cia jj on that one on that clip kũringana na mũtumia ũcio tondũ mũtumia ũyũ arauga atĩ uh, jj erire andũ magĩe na kĩrathimo gĩa gũtũra macangacangaga atĩ ona meka ũrĩa mekwenda macangacange no gũtirĩ mũndũ ũkũmahutia but i don't think that was the context according to me ona ũrĩa ibuku rĩendire kuga ngai nĩgetha ekĩre nginya rũri ekĩre kaini rũri rĩ aramwĩkĩra nĩgetha gũtikagĩe mũndũ ũngĩmwĩka ũru tondũ ũcio nĩyo nature ya ngai tondũ ona wĩkĩte ũru arĩ ona tha ciaku no ararĩrĩra gũtikagĩe mũndũ ũngĩthiĩ agwĩke ũru You see? na nĩho haha ndĩroria atĩrĩrĩ ĩ ũngĩkorwo wĩ mwĩki- wĩ mwĩki wa wega ngai no akwagĩrĩo rũri ngai no akwagĩre o ũrĩa angĩkũmenyerera mm? Mm? maybe nĩkĩo kĩu rĩngĩ ah, jj agĩtaga kĩrathimo gĩa kaini atĩ no wĩkĩrwo rũri rũrĩa atĩ o harĩa ũngĩthiĩ gũtikagĩe na mũndũ ũngĩ gwĩka ũru Mm? agĩkorwo na kaini kuo aratuĩka ona ũrĩa atĩ ũngĩka kaini ũru ona ekĩte ũguo ngai ekũmũrĩhia maita mũgwanja Mm? so if you have the video no ũcĩe na ithuĩ but Uh, I felt maybe nĩ wega uh, kũrora hau because as much as nĩ tũra- nĩ tuorotaga and- atungatĩri na tũkauga rĩmwe nĩ marate andũ also ona ithuĩ tũrĩ na jukumu ithe ndũigua hau nĩ tũrerwo atĩ um, mehia makuoheirie mũrango-inĩ waku makĩenda gũgwatha no we no nginya ũmatorie you see the responsibility is still on us mm?

We ndwendaga andũ angĩ makĩona wega, nĩ ũiguaga kĩũiru kĩho gĩkirĩte na kũu thĩinĩ. Kau no gakaĩni karĩ o hau thĩinĩ waku. No ũngĩka wega rĩ, no wage gwĩtĩkĩrĩka? Na ona ũtariĩ o ũguo rĩ, Ngai no no akũmenyagĩrĩra, ndarenda, ndangiuga atĩ wĩkwo ũru tondũ we wĩ mwĩki wa ũru. No, ciĩko ciaku cia ũru rĩ, harĩ maũndũ cirĩkũrehagĩrĩra. nĩirĩkũhagĩrĩra maũndũ mahana ũkĩrumi meta maumĩrĩra ma ciĩko ciaku cia ũru not that it is God's business to keep cursing you mm? that it is God's business to keep getting angry at you I think God is past is beyond all these things na agagũtigĩra we responsibility atĩ no we no nginya ũmatũrie ũyũ ta mũndũ ũrakwĩra niĩ ndĩ ngai I'm watching you na mehia meho mũrango-inĩ waku makĩenda gũgwatha no we no nginya matorie You see that's my understanding na uh, ngakorwo ngĩyũmĩrĩria na kuga atĩrĩrĩ angĩkorwo ngai no agitĩre kaini na kũmwĩkĩra rũri onekĩte ũru rĩ ĩ ũngĩaga gwĩka ũru we ĩ ũngĩtuĩka wa mwĩki wega Ngai no akũgitĩre. Ngai no akwagĩre o arama angĩgwĩkĩra ya atĩ we nawe gũtikanagĩe mũndũ ũngĩgwĩka ũru. Hmm? Ta ũrĩa araera Kaini, ngũgwĩkĩra rũũri rũrũ na gũtikanagĩe na mũndũ ũgũkũraga na gũtikagĩe na mũndũ ũngĩgwĩka ũru. Na ũrĩa ũngĩgwĩka ũru ngamũrĩhia maita mũgwanja. So...

uh, i think the key area was that atĩ ngai no agwĩkĩre o rũũri gũtikagĩa na mũndũ ũngĩ gwĩka ũũru si nĩ ũndũ we wĩ mwĩki wega tondũ ndikuona ũrĩa ngai ena tha nginya cia mũndũ ũragĩte mũrũ wa nyina no atĩ no agetha no age rũũri rwa mũndũ mwĩki wega Mm, mũndũ ũyũ mwĩki wega ũrĩa aroria ũngĩkire wega rĩ mũndũ ũyũ to nginya ũtukie gĩthithi tondũ arĩa angĩ nĩ mararathimwo Atĩ o nawe ũngĩka wega-rĩ, o nawe no wĩtĩkĩrĩke, Ngai ndangĩkwagĩra ũrũũri rũrĩa angĩgwĩkĩra rwa kuuga, Mũndũ ũyũ nĩ mwĩki wega, gũtikagĩe mũndũ ũngĩmũhutia. You see? Maybe that is the blessing that was trying to be pointed. And you know, sometimes ona rĩrĩa tũkwenda kuorota tũkauga aya nĩo maratũte na aya nĩo maratũte tũtikariganĩrwo atĩ no we no nginya ũtorie itirĩ na excuse ngai nĩ arauga nĩ akũhete hinya wa gũtooria ona ndũgatinde ũkiuga aca nĩ ngania tä tiga nä atungatä niä ngai nä ngä akåmenyire tiga nä kanitha ciandeire You- you- the responsibility is also on you so tuä ka må ndå wa kwenjera tuä ka må ndå wa kwenda kå menya tuä ka må ndå wa gå thuthuria because also this game of wanting to point so much on on this and that å nä we maratå te

gũtirĩ mũndũ ũngiuma na njĩra it's awakening the awakening is in you ngai ũcio arĩ arĩ o hau thĩinĩ mm? caitani ũcio ũrerwo atĩ ah, mehia makuohĩirie mũrango-inĩ waku makĩenda gũgwatha matirĩ hanene makirĩte hau mũra- o hau thĩinĩ waku makĩenda gũgwatha no we no nginya ũmatũrie kĩũria nĩ rĩrĩ ũkũmatũria atĩa ũkũmatũria atĩa Njĩra ĩmwe ngĩrwo nĩ by kũhingia watho wa mũtũmbi. Nĩ njĩra ĩmwe ya gũtoria mehia marĩa tũrerwo no nginya we ũmatorie by kũhingia watho wa mũtũmbi. But ririkana... o kĩrĩkanĩro gĩkĩ nĩ kĩrauga atĩrĩrĩ atĩ ah, mũhonokia jesu o rĩrĩa aroka rĩ aroka gũtũ redeem from the curse of the law Mm, nĩ ũrĩ wayũria nĩkĩ kĩrĩkanĩro again kĩreta m- watho ũyũ atĩ the curse of the law Mm, ũrenda kũriba watho ũyũ tarĩ ta kĩrumi nĩkĩ watho ũraribawo as the curse of the law

nĩkĩo kũratuĩka the curse of the law it's a curse because it's a consequence ya ũrĩa andũ I, I, actually guy nda ndigwĩciria according to the way i understand no korwo ndĩarĩ in, in god's plan gũtinda akĩintroduce any law because rĩngĩ we arĩ na wendi atĩ andũ nĩ megwĩka o ũrĩa kwagĩrĩire

Na, you know, o mũndũ nĩ arĩ ngano na thawani thĩinĩ wake. Na nĩkĩo ona kĩrĩkanĩro kĩratwĩra, wee no nginya ũtoorie mehia mau makuoheirie hau mũrango-inĩ. No nginya o nawe ũhote kũgayania ngano na thawani iria cirakũranĩra thĩinĩ waku. Kwoguo, ũngĩenda o kuona o thawani ya mũndũ, wage kuona ngano, noyo ũgũtũũra wonete. Na No ũgethage o thawani o thawani ĩyo ũkiugaga kũrĩa gũtirĩ ngano ĩngiuma. No ũngĩtuĩka ũngĩkorwo wĩ mũndũ ũĩ ngano, gũtirĩ handũ ũtangĩruta ngano. Ona mũgũnda wĩihũire thawani wahota kuuma ona irebe rĩa ngano. So nĩ wega twĩrute. Quran tũtekwenda gå throw responsibility more on others tũtekwenda kuga nĩ kanitha nĩ atungatĩri ona ĩkorwo nĩ ma harĩ o harĩa marorĩra njĩra wĩra mũnene ngai arauga wĩ thĩinĩ witũ tondũ a, nĩ wĩ- wĩ mwena witũ tondũ arauga mehia makuoheire atĩ no ũngĩaga gwĩka ũrĩa kwagĩrĩire rĩ mehia makuoheirie mũrango-inĩ waku makĩenda gũgwatha, no wee no nginya ũmatorie. Gũtirĩ mũndũ ũgũgũtoreria mehia, wee no nginya ũmatorie. So ndũgathiĩ kwĩra Ngai aca niĩ nĩingĩatoririe mehia ĩ, tiga nĩ kũrĩa ndathire kanitha wa wa kũna ũkĩnde, niĩ nĩingĩatoririe mehia ĩ, tiga nĩ kũrĩa ndahĩtithirio. Still Ngai nĩakũhete hinya, nĩa, akĩkwĩra wee no nginya ũmatorie, nĩaramenya nĩakũhete ũhoti.

akũrathime na kĩrathimo ta kĩu gĩa kaini gĩa kuga atĩ gũtikagĩe mũndũ ũgũkũhutia ti atĩ nĩ tondũ atĩ wĩkage ũrĩa ũkwenda atĩ ũgathiĩ kũgĩra arama rĩu ngai njĩkĩra arama ndikahutio nĩ mũndũ nyuma kũragana nyuma gwĩka ũrĩa ingĩkire njĩkĩra arama gũtikagĩe mũndũ ũngũhutia not into that way but ũngĩka wega angĩkorwo atĩ ona kaini ekĩte ũũ ngai nĩ aramũiguĩra tha na akamwĩkĩra rũri gũtikagĩa mũndũ kũmũhutia ĩ we ũngĩka wega ĩ ũngĩtuĩka mwĩki wega ũngĩtuĩka mũndũ ũyũ mwĩtĩkĩrĩku Hihi Ngai no akuonere arama agwĩkĩre uge aca, mũndũ ũyũ ndakanage mũndũ ũkũmũhutia, ũyũ nĩ wakwa, wĩkaga ũrĩa nyendete. Hmm? Gũtikagĩe mũndũ ũkũmũhutia, na ũrĩa ũngĩmũhutia rĩ, maita mũgwanja nĩ akarĩhĩra. Nginya hau, thank you kuri we wathikiriria nginyanagia na riu tukwa subscribe on this channel because these and much more